machiegni jawnyana kuom thuolo malach ano ka oganda obet piny kendo kod ariyo malach ahinya mar winjo to kawuono juogi gol ang'o kotenre kod kaka piny dhi anya chak mwaka makoro wantiere ni makoro chenro mag juogi koro bende ipang wi got ramogi ka to gandwa bende kuonde ma gidakie aluowa kod alwora margi bende gipango chenro magi nyinga tobi jakobo nyathi kibirwa juogi ok ang'e ni wacho ang'o kawuono kinja ma kambo ewi got ramogi ka sama nadonjo naromo kod op- op- opija digital Eh. kobiro ewi got ramogi kaendi e opijago mago gin ing'e ni gin jok mohero weche mege chike mege ramogi ajwang' gin ka gibiro i got ka obe nyaka ochop i got ka nikech en ng'ama nigi juogi obe ma tekone ng'eny awinji koro kichako higa ka to Ramogi Ajwang' nyaka bed gi ko, go kom piny mm-hmm. kang'iyo to wachako kod oganda Ramogi yo mane mm-hmm. koro we walwar ni nyikwa Ramogi e migepe mane mulo kit ngimagi awinji e dak mar higa ma okalo mm-hmm. mondo wanen to higa mokalo juok Ramogi Ajwang' neno ni nyikwa Ramogi nowuotho kodgi nadi mm-hmm. Eh, to kapok wachako magi to nyaka wanyise wa- wakwani nyikwa Ramogi awinji hawi maber ichak higani kendo giba geno ni gichako higani maber kendo juok Ramogi Ajwang' wacho ni biro tayogi kaluwore kod nyasach Ramogi Ajwang' kaka ne dwaro kendo higa norumnigi maber koro wadwa ni walwarie migawo maler ero ngin nyakwar Ramogi Ajwang' ne en ng'ama ler kamano ma kiyudo nya Ramogi Ajwang' to Ramogi ne wacho ni obore ka bando manumu sineno nyakwar ramogi ajwang' kata ka chuny kuonga Eh, to kineno wuod ramogi ajwang' ero bende otwecho maki sim en go bade kamra mang'ongo ng'eny kwa ramogi kwacho kama to nenogi ero to fungu mo ma gari be en go ero orundi e lwete orundi lwete to ka en go tonglo be Ero. bende nyisi anyisa ing'e ni iyudo ndalo- ka wuore wang' ma konyo to tach tach ing'e- tach eh, ing'e ni- wuoche ma ume bith ing'e ni ndalo moko amolo wuod oganda Ero. duogi ti iluonge ni baba ero Eh, nowuoyo matek kabisa Mm, awinji mondo tong luwo go chul jokogony pesa ma paw ndege ng'e ni koro kane abiro kisumu a ipogo jakogony gi- gi gi oganda luo mamoko Ero. yot ke- goke guodhe Eh. nyisi ni ng'ani gimoni ofuke gimoni ti ofuke manyonge nitie Eh, madiere no taka mtoka kalo tonglo ka to wuodh ng'ama wuothi otonglo ka ineno kopogre gi wuodhe Eh. kuonde mamoko ing'e ng'ama to jakogonyi e, koro nyakwa ramogi ne en ng'ama ler mm. makati ode mm -hmm. ne en ng'ama ler ahinya koro migawo maler ng'en kar migawo maler koting'o gik mang'eny awinji e, ng'eni sedhi limo nyakwa ramogi ajwang'i ode mm -hmm. to kata ng'ama pod juogi komiyo mwandu mm -hmm. mapod e, nyakwa juok ramogi ajwang' wacho lwete ni piny mm -hmm. tiyudo koloso ode kabisa mm -hmm. neno od nyakwara mogi Eh, ing'e ni ramogi nyak- ramogi kata oudi mopangi gi iyudo ka ng'ato iode owacho ni an gi kora ma nindo Mm. kor budho Mhm. jikon gi kama olwokre Ero. ing'e ni nyakwar ramogi ma bende lwete en piny ma ode bende en a 10 by 10 odwa ni odag ka ng'ama nigo E 10 by 10 opange ga ma jikoni otandan ka to jikon nitie kendo ing'e ni nyakwar ramogi ajwang'o jikon ok bed ka wi otanda awinji chwale chien To kar kor budho be nitie. Koro Nyakuo Ramogi ne en ng'ama ler, omiyo kwachako ng'iyo ni to dak Nyakuo Ramogi Ajwang' higa mokalo mar 2020 ni ne chal nadi? To wabro ng'iye kod 2019. I migawo mar ler kar kor ka rudho lak. Ichiew joka pango rudho lak to waonge ogwach mano gichungo. Jadala ni ming'e ne en kuchiew to oka oka. Ma wach mar rudho lake ni. Mano gima ti wich wil go. Awinji. Eh, chon mane pod nikuo Ramogi nigi juogi mane nyalo romo gi ng'ato kokawo owich. Owich ing'e nitie, owich ing'e ne en mo mayware cha. Gimo mayware cha ing'e ne en ginene mikete yath mi- mirudho go lak. Eh, Nying ok wach kech juogi tim ga kampen tim land Ng'ato- ohand ng'ato ng'ato- nono.
ng'ato- ng'ato bro dhi- bro dhi pie to wala lal ya kise kwase wacho kama to dhi duka miya macha miya macha. eh macha ma juogo yiego Mm. koro kar ler ka rudho lak logo luok ng'ado koki ing'e ni luok ka ng'ado koki nitie jomoko ma koki Mhm. koro idwa chal kok ginene utenga iseneno utenga kopi piny momako go gweno cha koke dongo be tur kende Ah, pok nong'olga to joma chon nyikwa ramogi machon kane idhi duol awinji gibe koke gi to nek gi ng'ol Mhm. iyudo ka ng'ato obet kanyo to madho puga Mhm. to odwa golo mach motoyi pudha pod otoyi koke iyudo ka koke tek koke tek kokene moduong' e mach Mm, to koke tek kere bara kere tari. to yath oduoki kendo Mhm. to mach kokwanyo gi lwete Mm. to orwake ogine koro matha matha Mhm. koro wang'iyo ka to wayudo ni 2020 Mhm. higa mokalo cha iler ni nyakwara moko time maber Mm. ma juogi nene mana ni omiye mana b plus to kendo kwadok chien 2019 to wayudo ka ne en c minus koro juogi owuoro ni to ler ni nyakuo Ramogi oidhe nadi to juogi kane timo nonro matut to wacho ni tuo mar korona ni emokelo ler nikech kor ka rudho lak to kwapar notimie atimie maber to moloyo joma ni gwenge ero giwinjowa tek sani nikech oganda jodak e abwog rombe chon ing'eni kane idhi od nyakuo Ramogi ero tiwuok i wang' dhoot tinwang'o kochwo mswak mag lakgo e wi tado E wi tado ka giriedo kama. e giriedo kama nyalwet kwach ong'e ni diere ma lake rame Eh, en dier nyal- en dier nyal- nyal- nyalwet kwach e to diere ma bende odwa ni lake obed abeda marieny en ni mapera to chuogo chuoga gi borudhogo lake sani ng'e ni yudo mago tek Kony korka rudho lakno wabro nene to ang'o matimre To nitie jomoko ma ng'eny luwo ka wayudo nitie jomoko ma ka koro sani koth chwe ni ka koth oyude e ndiga kata e kwath ng'eny ko lepe otimo ginene kodhi olor koro lepe gi kodok i dal lepe gi ma koro ywere go to luwruok gi pi malong'o wayudo ka chando ji Bano osekawo wath otieko. eh to lak bende juogo yudo ni juogo yudo nok dum Yung- jogi krudh lagi to ang'o mi lagi ok dum koro kane wang'iyo to wayudo ni umo dhok gabuog rombe Bende inyalo medo mask ni jok ma idho mare mwayudo ni koro duogo nyaka ibi plus kowuok kisicha e abuog rombe ni bokonyo nikech sen ni ng'ato ng'ato oumo dhoge ma kata ng'ato kok orudho lake to To abuog kiwinje rombe- harufu moro kiwinjie ma kiki Eh, sani be ing'e na yany mo ma lake otop ni iwacho kod ang'o mhm, tek mhm. nikech kuume ing'e ni kia mhm. eh, samoro ginene nogeng'o abwog rombe aya wang'iye nikech 2020 eh, ka sirikal noketo chik ka tuo moro osiaki piny ramoga jwang' kan korona ne sirikal oketo chik ni nyaka ji luwre gi chikene obende wayudo ka ni nyakwara mugajwang' ok otime maber owuokie mana gi d plus idii chik sirkal ma sirkal ogolo ni koro wach korona idwa ni oluw rwokgo. Mokalo nyaka koro ketie chik ni koro korom kori to nyaka dii. Hey. To wayudo ni ka nyakwara mogik nya time maber nikech tuo mogik mang'eny mm -hmm. mane nyakwara mogi luwrego. Awinji. E, koro logo gi sabun. Mm -hmm. Kwa Ramogi Ajwang' ong'e malong'o ni kamoro amora konyuoli e piny ka, kamoro amora miloge gi sabun, kanyo ochamie gir kado. Kopogre gi luok, nikech Awinji. sabun nitie kuonde ariyo mane iyude. Awinji. Kar luok, gi kuma ichamie gir kado. Alot iseneno kilogo gi sabun. Mano onge. Manyasi bende Kil- kiluokri Aha. juogi oluoro sabun matek iwinjo kowach ikiti gi sabun matiende ni juok ramoga jwang'ni wach sabuni ni luokoro gi pikaf e iluokri gi pikaf e juogi tije tek kogego tiwacho ni pikaf ting'e ni sechego ero ma momi koro juok ramoga jwang' ka ng'iye matut to wacho ni kar logo gi sabun ma ok sokie lakni en kendo ing'eno dwa chande nyikwa Ramogi Ajwang' monyalo dwoko mask mar ginene ni piny ji omosre ka fwayo lwetgi to liel mak maru kik idhiye awinji ting'e ni magi gik ma Ramogi liel lamogi ne ong'iyogo ok idhiye nadi To ma- Liel- mano liel- liendwa. liel en ma ji te Maji te.
liel en gir ji te ng'ato kosenindo en mar ji te koro kanyo ok onyal ikere kende mm, kanyo nyikwa ramoga jwang' ok otime maber mm -hmm. anwang' ka giyude d plus koro mm -hmm. akwayo ni hey, chak higani gilure kod weche sirikal nikech korona neko mm -hmm. ng'eny kwa ramoga oritoga neno gwang'e mm -hmm. ng'eny diere mono wapimo negi ka mm -hmm. gimienoga wach mane gikwongo miene wach ne en manundu nundu ing'eni be ne chal kod wach mar korona ero e mane iwacho ni kik uriwre gi ji tuo moro ne en kanyo momako ji adhonde adhonde adhonde adhonde kik uriwre gi ji ki- kiriwri gi ng'ato ni pigno odonjo kuomi to iyude tibe iyude diere no kone gi mieno wach ni mano jo- mago jomichieno mago jomichieno ma gino ok nyal maki kok chieni to ka moro be ing'eni kochako luwogi kipindupindu be kane obiro sirikal ne golo wach niwapimo ni nyikwa ramogi ing'eni mano be ne gimiene wach to lwang'ni mathoga kata chak ka pile dak negwa ga dak negwa to chak to wamadho eh chak to wamadho wan ok wanyal kunyo cho mm -hmm. idhi lonyri kanyo mari kobiro bende betie mm -hmm. eh, ok wanyal timo mano koro ji ok ing'e ne mieno wacho kimi be kubiro ka bende gi mieno wacho mm -hmm. mano chira mago chira mago joma chiro kendo ka gineno ka gini nego ji eh. kendo pod omiena dhiang' thog lum i dhoge Iwinjo? koro kodhi kama koro korona ni bing'e ni gimiya ne wach Ni, wan logo gi sab ma logo ma onge gima ichamogo mano ok wang'iyogo gino mago gin tuo- gino onge mago tuo jo pesa ma ok koro, wadonje koro sani oneko omiyo wadwa ni kwara mugajwang' oluwre kod weche mege sirikal aya yo machielo ma kendo bende wadwa ng'iye ngima nyikwara mogi uh, 2020 ng'e ni korona ka nobiro Mhm. to nyithindo ne ni udi awinji koro adwa ng'e ni i- nyithindo gin joma iyanyoga Mhm. koro adwa ng'iye ni yanyo nyithindo ero abiro goyi Mhm. to ayudo ka higani yanyo nyithindo nyikwa ramogi odhiye malo kabisa ma kimiyogi grade to amigi mana b minus kowuok i c minus to dhi nyaka i b minus oyanyre ma ka bed nayany nyalo mi- nego nyithindo To nyithindo dotho te.
adwa iko nyithindo te Eh, to bende ing'e ni sa- koro sa- ka nyithindo dok e skul juogi ng'iyogi Ero. ka nyithindo nye dok e skul ing'e ni ok- juogo yudo ka onge nyathi maywa kata achiel Awinji. Eh, yani nyithindo ool gi jonyuol Be Jonyuol- gise- jonyuol jokoro bo- giseng'iyo nyaka gayani kabisa Eh, jonyuol bool gi nyithindo Ero. Eh, ing'e na wayo konyo jogre gi lak yot oseyanye bung'i gayani koro jo- nyithindo kanye doki skul to wacho ni to afadhali ticha Eh, koro gineno no gidhi e ir jopuonj ok sani kinyalo yudo nyathi ma ywak kadhi skul oto jonyuol ool e ot to jonyuol be ero Nyith- nyithindo nyalo dok e skul O- ei oolowa yawa piny koro kwe lando ling thi nche wiya kitika e, ot nenena landi nenena kok yaye ma ichikri ma yaye ma ichikri ma e, koro yanyo nyithindo ka to kendo ka nyithi jonyuol ne owuok kina gi a minus 2019 mhm. chane ni c minus mhm. madho kong'o mhm. en kanyo kwanyal chwe makuwa mulo nyikwara mogi wang'ni otimo maber ahinya e juogino Eh, timo maber kabisa bokor ka madho kong'o ka ero wayudo ka kaka ramogi ne dware kaka otime Mm. manyo e winjo ng'at ma wuoyo kata otieno Mm. noonge ing'eni giwuoyo ka kar saa aboro ka ero otieno piny okwe piny okwe ero otoye miwinjo ka ywak gojere gonjiri Ero. imamage gik midwaro imudho kachopo sa apar gachiel kama winjo ka hundhwe gire joma E- e dhawo joma dhawo winy ero Eh, Jakong'o cha apar gachiel ka ok winje. Ok winje. Aboro ka. En ing'e ni pi- piny lok auchiel ka donjo aboro ka. Ero, ema iwinje.
To ok cha romo gi ng'ati mtaro. Ero, Nye onge omiyo koro kar kong'o ka ji otime maber. otime maber to kinone matut tiyudo ni korona emo- emorese omiyo be korona ni kore konchiel Nokonyo. ne ok konyo nyikwara ramogi Eh, ma iyudo ka kata mo- chuo ing'e ni nitie nyikwara ramogi moko Awinji.
ma kata nyithindgi ne kiagi mm. mm. Ne ka gidhi e mane madhoga kong'ogi okia bet gi nyithindo machiegni ah, oa ka kong'o sa auchiel mhm. sa abiriyo mm. to ing'eni joma mon bende beyo min mon gi be kama ing'igi ga kit ramogi ajwang' ka mond luo an mon mamoko kwawach to wanyalo medo gi ma waluya eh, mane mwawuoye semeji mamoko go to juogi kidwa donje Mm. gini ing'e ni yudo ka kata jakonge ni koro ng'i ga ng'i Mm. Mm, man kodonjo sa auchiel kochako gon onge to miyo osedhi yawo dhoot Mhm. nikech ong'e ni obochiewo nyathi Mhm. koro kanyo wayudo ka nyikwa ramogi otime maber omiyo wach ma korona ni rachne nitie nonego ogandawa to kendo wayudo ka omiyo nyikwa ramogi korka mathni gidok piny. Kendo miyo ute bende moko bedo kod kwe e yor tungni ma jontiere udi kotenre kod weche mag math. E, migawo ma jochode be kwa nyalo weyo. Ero. Neno be en migawo maduong' Mhm. kowuok e piny mangima. Awinji. Gajruok.
Ero.
E, Ing'e nen ma waweyo ni onya- ni waweyo ni onyalo dok chien. Mhm. Kaluwore gi chik korona ma koro nyeger ni A- keep distance. Awinji. Eto kendo ka konye juogi ng'iye 2020 to ayudo ken gi B+. To 2019 Eh. bende en B plus mm. manyiso ni onge lokruok mm. eh, ma kata inenoga ni ne jiwe ni koro kaka orid pinyni eh, gionge weche lokruok pod nyo ji tudre atuda Ah, pod onyonre kar mm -hmm, tiende mm -hmm. eh, koro kato nyakwara moga jwang' tim ni idwa ni mondo udwoke piny mm -hmm. to ka korona nyek odwoke mm -hmm. to nere ni juogi otamo wang' juogi wang'iye kendo machielo ma be nyikwara mogdi dwar ng'eyo ni to mm -hmm. 2020 cha nochal kodwa nadi siasa gudruok ka rombe kumigoye siasa ngin kikalo tineno ka jomoko chokre kachi wacho ni to ang'o matimre giyalo piny mondi sent okinyi kidhi winjo ni piny wacho ang'o gini wang'ni wakawo E, obed 2020 nyakwara moga jwang' wayudo kuwuokie gi c plus to 2019 ne en c minus Yiero higa manyien, ing'e ni en yiero kodhi higa manyien. Awinji. To kwang'iye matut, to ayudo ka obago nyikwa Ramogi Ajwang'. Ing'e ni baba obagogi. Nyikwa Ramogi Ajwang' kia ni wasiri, wapinge, ing'e ni kipingo to in e opposition. Hero. Wasire kisire to in e sirikal. Koro obago nyikwa Ramogi Ajwang' mathoth. Ma kar ka to nyikwa Ramogi wanyalo wacho ni kama gintieno, kanyo ema ber. Nikech ing'e ni gini wadhi kawo buogo ga ji. Ero. Eh, Ing'e ni kwa Ramogi Ajwang' e siasa ka. Kendo osehinyo ji ahinya.
Eh, Ramogi Ajwang' nowacho ni dhako ka yach ok imor. Eh, ni ng'e ni koro ilando. Un jok mane ochaya, obed ni lopa ni nodong'nu. Donge ne koro adhi- adhi bedo gi nyathi. Ah, adhi bet gi nyathi ma kata lopa mane koro jogi ng'iga ni. Diere moro apiko gweya ba wena ni- natho. Ero. Tapana neno wadwa maduong' chi. Ing'e ni en gi nyithindo mang'eny. To lopa ni mang'eny nyogeto. Awinji. to kanyo koro ing'e ni nyikwa Ramogi Ajwang' karange matut to wayude ni gi- gidwaga lando chon Eh, nyikwa Ramogi Ajwang' osegolo i jokudinga ma- mang'eny higni mang'eny Obi obi nyaka kochakre e NDP obi obi nyaka korenge ok nyal goyo ka dhiang' pok oyang. Eh, kineno anena ka ich wuok ni tap Ero. gini jomoko ng'ene ni nyako jomoko ng'ene ni rude Eh, to wayudo ka 2020 ka Ero. ijni kigi wuoyi Mm. Ma wakwanyi kwa Ramogi ni 2021 ni Ehe. gitemie rite e wach mar siasa ka. Eh, kik gilande. Kendo miyo miyo nyaka korenge ni kik giland gima pod ok one. Eh, a- sani ing'eni ing'eni kin gi dhako to iye osewuok dibich. Ero. Mar auchiel kata komako ich. In gi pod in gadi ok in gadi. Ah, in man gini kendo duog. Ehe. Eh, mama mineno ka konye kwa Ramogi ajwang'. Sani kata in i nyamburko. Gika chonjo. Eh, to kiwinj kago wache.
Mm. Yamba- nye ga jagi ah kaliend min mdavadi ka nyoto dwa duoke e chunywa weche nyo tuerore Eh, to barua mo mane kendo ng'ato ore ni ker cha nyo utiekowa to nyakwara moga jwang' nen wan gima juogi owacho en ok kale awinji Eh, koth mabironi ing'en kong'ere ywak e bungu ka koth biro Ero. to dalili ni gino dwa kawo piny goch mane pok odwarone Mm. e omiyo kuwinjo kong'eche ywak ing'e ni wan ma kwanu wanyisi Ero. owino misiani onge No, n- juogi nosedhigo.
Eh, kwani manu wakornigi to kokore to kiwuog ni lande Eh, idwa ni ling kode In koro kane chunye mondo iti kode gi rieko. Eh, ni koro wang'ni to obiro Aha. to iji ni ka uchako wuoye kendo Eh. to ubiro wuok awinji E, ramogo daga ni ka dhako pek tiling' aling'a nikech gimoting'o to Kiki- in ikia kik iringri ling'io ni nyathi material Eh, koro kapok onyuol nyathi ya koro i, i siasa ka nyikwa ramogi ne nitie maber e, idware neno kong'awe malo to beti diere tidwa ni ka, ka ne giling' 2020 2021 giling'e to 2022 mm. giling'ie moloyo mm. to juogi dwa nombulu to kan mm. to ramogi nene kubiro mapek awinji e, ma konyal baro gima dbare mm -hmm. kanya kwa ramoga jwang kendo chako wuok wuoro pango kaka gidwaro nyathini konyuole konyuole lowo ma kang'ane Aha. jomodak i lowo ka wabro daro Ah. E, wabro timo mago ma mani ma ramoga jwang' odagi to juok ramoga jwang' kwatieko wayudo ni oganda ramoga jwang' 2020 ne gidwa rite chike kendo ngima nobet maber kata piny ne tek kwakwayo ni chikego duto kwadonjo e 2021 ka Ka giluwogi to piny Ramogi biro dhi maber. Mana kamano jawinjo nane wan kod Okinja Makambo e wi got Ramogi kaendi ka Okinja ne chiwo duoko mar dak mane nyikwa Ramogi odakgo e higa mar prariyo prariyo. Higa be nyo obedo matek ahinya kata kamano ka nitimo nonro to juogi wacho ni en e higa manyo ji oritre moloyo kaluwo chike e dakgi kod kitgi gi timbegi. Nyinga Tobi Jakome nyathi Kimirwa.